Kienet perit fejn qatt kont nobsor. L-akbar xewqa li kellha kienet li xi darba titqabbad tippjana binja li tibqa' tifkira tagħha, marka li ħalliet warajha f'din id-dinja. Bħalma pittur iħalli patrimonju ta' kapolavuri li jibqgħu jintirtu minn ġenerazzjoni għall-oħra, bħala kittieb li qiegħed biċċa minn ruħu ma' kull kelma li jonqox fuq il-paġni tal-kotba li jikteb. Huma proprju binja mill-isbaħ u l-ħsus ta' diversi kittieba li se jagħtu gost lill-udjenza li l-ġimgħa d-dieħla tagħżel il-Festival Letterarju għal serata ta' divertiment. Fejn is-soltu nassoċjaw lill-Forti Sant'Iermu mal-Kavallieri u l-Assedju, il-ġimgħa d-dieħla l-Forti se jkun mogħni bil-kotba u bl-awturi. Il-Festival Letterarju 2016 se jinkludi tnax-il awtur u awtriċi minn pajjiżi differenti. li se jesibixxu l-kitbiet tagħhom lil udjenzi lokali. Dwar dan kellimna Adrian Grima li ta' kull sena jgħin fil-kordinazzjoni tal-festival fejn spjegalna wkoll kif dawn l-awturi ġejjin minn pajjiżi lil hinn mill-Mediterran. L-ikbar isem huwa Elias Khoury, dan l-awtur, dan rumanzier Lebaniż jismu Elias Khoury li Kiteb rumanzi li jitkellmu ħafna drabi dwar il-gwerra ċivili li kien hemm f'Bejrut. Però huwa wkoll intellettwali Għarbi, f'dal-każ Nisrani, magħruf ħafna għaliex jikteb ħafna dwar is-sitwazzjoni fis-Sirja, assoċjat ħafna mal-istorja u mat-traġedja tal-Palestina għax kiteb ħafna fuq hekk. Apparti rakkonti li jolqtu ħafna lis-soċjetà moderna x'qed jirriflettu d-dinja tal-lum, l-udjenza se ddoqq ukoll spettaklu ta' poeżija performattiva. Għandek lil Mark Nair minn Singapore li huwa performance poet, speċi poeta li jippreżenta l-poeżiji tiegħu bħallikieku kantant biex ngħid hekk. Hemm Samantha Marenson, il-Franċiża ta' oriġini Arġentina li wkoll għandha dawn il-kwalitajiet li tippreżenta l-poeżija tagħha b'mod ħaj ħafna u din is-sena għandna isem kbir minn Malta, Daniel Massa li reċentement ippreżenta l-ewwel ġabra tiegħu bl-Ingliż, Barefoot in the Salt Pans, però waqt il-festival se jippreżenta l-poeżiji tiegħu bil-Malti. Dawn huma biss ftit mill-mistednin internazzjonali li se jagħtu spettaklu lill-udjenza, b'awturi u poeti oħrajn ġejjin mill-Iran, mit-Turkija, mill-Marokk, il-Libanu u t-Turkija. Apparti wkoll awturi Maltin bħal Rita Saliba, Mark Vella u Abigail Zammit. Iżda għalkemm il-festival se jħaddan ilsna differenti skont minn fejn ġejjin l-awturi, il-lingwa Maltija u dik Ingliża xorta jibqgħu il-qofol tal-avveniment, biex udjenza Maltija tkun tista' tapprezza x-xogħol siewi u ta' preġju li se jkun offrut mill-25 sas-27 ta' Awwissu. Ħa nisimgħu l-Farsi, il-lingwa tal-Iran, ħa nisimgħu l-Għarbi ta' Elias Khoury, ħa nisimgħu diversi lingwi, però primarjament il-festival huwa bil-Malti u bl-Ingliż.